yn ymuno gyda fi nawr am sgwrs am zombies a reslo, pwy arall ond Ryan Kent! Helo, shwd wyt ti? How's it going? Diolch am y gan, hyfryd na? O, oedd o'n hyfryd, braidd. O, oedd e'n hyfryd.
Reit, y tro diwetha ti ma, nes di sôn am bod ti'r ffilm zombies ti wrthi'n creu, sef Zombies from Ireland. Felly, shwt ma' popeth yn mynd gyda hwnna? Wel ma' pob dim yn mynd yn grêt heb heblaw am y tywydd which fedrai ddim... O! ...which fedrai ddim controlio. Gethon ni lot o ddywydd neis, Ryan. Wel do ond ma'n anodd ga'l y zombies i gyd yn yr un lle ynde? O ie? Acos dw- dwi'm yn gallu talu n'w lot so ma'n for the love of the film rili so ma'n... O ie. ...ma'n anodd ga'l pobol yn yr un lle yr un pryd. A glira'r syniad i fi tu ôl y ffilm beth sy'n digwydd yn y ffilm heb cofio pido gweud gormod... Oce. ...neb yn ni ddim isie gwylio fe. Mae'r government, llywodraeth... Ie. ...wedi bod yn testio anti swine flu drugs... Of course, iawn. ...cyn i'r genedl gael gwybod amdan yr yy disease 'de. Y firws. Y feirws 'de.
A yym ma' nhw 'di diseidio testio nhw ar criminals o Iwerddon sy'n sy- sy'n syrfio life yn prison. Gung gung gung! Ie. So ma' nhw'n meddwl o ma' nhw'm d- 'dyn nhw'm yn dod allan o jêl eniwe. So ma' nhw'n testio nhw ar yr yy subjects Iwerddon de a ma' nhw'n dechra dangos signs of abnormalities so hurry ship them over to London we haven't got the medication yn Iwerddon a ma'r cwch ma'r zombies newid ar y gwch lladd pawb ar y gwch ag yn... Yn amlwg.
A off i Llanddwyn.
O!
Yn amlwg! Dyna'r lle cynta sa ni'n mynd i ladd pobl. Ia a lle dwi yn cerddad ar y traeth yn neud home movie efo Siân a Bicci. Reit. Wel, y ci.
Wel, felly, Bicci wrth gwrs y ci, newn ni sôn amdano fe nes ti mlan. Felly, digon i ddisgwyl mlan amdano. Yym, ti hefyd yn gweithio ar EP gyd-fynd gyda'r ffilm, wyt? Mm, Zombies from Ireland, imaginative. Reit.
Mae pedair can yn mynd i fod ar honno. Nawr, ti'n ysgrifennu, cyfarwyddo, ymddangos yn y ffilm ac yn creu'r cerddoriaeth i gyd. Ti'n gallu neud bob dim, Ryan! I know, um, nervous breakdown, dwi'n meddwl. Dwi'n trio profi rhywbeth i'r byd, wyt ti? Ie, dwi'n dwi'n trio profi rhywbeth, fi ddim yn one trick pony, ti'n gwybod? Fi hefyd wedi clywed, sy ar led, bod ti hefyd yn creu'r brechdanau ar gyfer yr holl zombies a'r actorion. Dwi'n dwi'n sboilio'r cast.
Ie. Ie. Bre- brechdanau Bara gwyn. Ie. Value yy ham. Waf- yy wafer thin ham. Wel ma' budget yn ga'l 'i tŷ-gadw i. Added water. Ma' rhai' sticio i'r budget Ryan. A menyn salted. Hyfryd. A...
Ti'n eu dorri nhw mewn hanner ne' mewn triongle? Triongle. Pedwar darn i'r...
Pedwar Wel nawn ni wedi datrys y broblem mowr. Sort of finger food. Nawn ni symud mlan yfe? A sawl zombi sydd yn myn' i fod yn y ffilm sy myn' i ga'l brechdan yr un? Ma' gynno fi pymthag zombie... Ocê. ...for sure. M-hm. Felly a ma' gen i fi rei floating zombies a rei a rei sy fatha part time ddim rili ti gwbo ma'n... O! Felly gwethai nawr os hoffe o- hoffe rhai o'r gwylwyr ni adre fod yn zombies yym neu hoffi cael eu lladd gan zombies... M-hm. ...allen nhw gysylltu â ti i fod yn y ffilm? Myspace dot com slash Ryan Kifft. 'Na ni felly...
Ne' ...zombies... Facebook. ...cysylltwch. Nawn ni symud mlan. Rwyt ti hefyd yn ffan enfawr o restlo. Ie ie ie. A ges di'r O2 yn Llundain i weld Smackdown do? Brilliant do do o'dd o'n amazing.

Wave, wave, bounce, bounce, ia. O, chdi, hogyn, dal i bwns am ia. A troi rownd, troi rownd ffrall. Roll over, roll over, roll over. On your belly, soldier, crawl! Crawl! Chwarae teg i'r hen Vicky. Wel, diolch yn fawr iawn i ti am y sgwrs a pob lwc gyda'r ffilm am y tro, rwy'n cip!